machiegni jaonyera nyinga tobi jakomenya thekemerwa antiere gotamogi ka endi mondo atudra kod okinja makambo kwatemo kologo gik matemo kelo chuchi ni dak e gotamogi ka endi degi nitiere mathoth ahinya mikole wechegi manyalo konyo piny e kinde ma chandruok moro omako piny asebet kod okinja ka endi kendo aneno kokinja duong'o wang'e e degigi ah, ok ang'e to degi man ma kawuono nitiere okinja nikech aneno king'iyo de- namba apar gi namba apar gariyo kaendi karwaki wuod komeny got ramogi e ineno kaka wang' juogi mil ka ka omiel ka wang' ah, aniafu giluonge no ng'ongruok aniafu Eh, imenyo ni to en da- degi mane ing'e ni juogi Eh. gotieno giwuotho e ute nyikwa ramogi ajwang' ero to wasebet ka juogi gola got kan wuothi nona nen to ngima nyikwara mogi chal na awinji to ka wuotho i- i- ute nyikwara mogi kech mm-hmm. kendi juogi en oringa ringa nyalo i- i- dakika achiel kende mm-hmm. asetieko wuothi ute nyikwara mogi aduogo Awinji. tayudo ka nyikwara mogi ajwang' twaro ninda ninda Gimodho Otieno, ninda eh, ji- toma. eh, dhano twaro mang'eny waparo ni to dibed ang'o momiyo dhano twaro e piny ramogi ajwang' ka Ero. kech nitie kinde moko mane iyudo ka ji wuoyo ji dondre adonda ji wuoyo ta nyaka sa abiriyo To wayudo ni kara piny Ramogi Ajwang' ochiek. Awinji. Eh, dhano yieng' dhano twara atwara ka nindo. Ndalo kech ng'ato wuoyo awuoya kende to dhawa dha. Ah, ng'ama omedo pi da kuon kanyo. Ah, ah, wacho ni pigno otuom otuom pi mogo onge mogo onge. Koro ing'e ni sechegi to ka juogi dhi to yudo ka dhano twaro ninda ninda mm. matiende ni dhano yieng koro eh. juogo neno no ogol chik apar matayo kwara mok ajwang ndalo ma piny ochiek ndalo migago e, ng'in wang' ni piny ochiek maber mm. sani ji ochare e kor gwenge ji thuondi te ng'eni ndalo ma piny ochiek kama inyi roma roma gi wadi to bor angi odhi awinji maler ahinya eh.
ng'ama owuok kapang e, nito ng'ama oa kapang ing'eni jadala ni joka nyalo penye no min kara be intie e. e, sani ting'eni gikalra kal nikech iyieng'o ok be aneno ka be wachal achal ang'o ma gilowago kapango koni Eh, eh, jowanyo sani ing'e ni ok umosi ji joma ne wanyoga awinji ing'e ni jawanyo neno mabor kabisa ka ng'ato akucha sani kik imosi ji Eh. sani ng'ama inyalo neno kiromo ginyalo neno ka ng'ato owuok i- i banjo to nyakwara mogajwang' ma mwaneno ni chik apar ma juogi ogologi onego osomnu nikech kata sani ji chiemo to ok lem Jo sani kelo chiemo iwi mesa to kiwinyo ng'ato wacho ni "We walami dhano podhi pi kaka mopodhi nam go abal Ah, ah, ing'eni gigo en gigo ing'eni sam- yo moyude opogre kod kaka nodwaroga chon to diere manyom ni denyo nitie Ah, anyango olem Eh, lilem ki- ah, to king'e- Akoth- akoth okiterwa e lamo to king'e ni ogoro ogoro nowuotho kodware Yaya Akoth- modware yaya akoth lambiro idwa hinyo- idwa hiwa ahinya.
iboyona kowacho ni ng'e nawuothoga mani chiro an bende natero muoka e chiro to kata ng'ama penj be ionge bakona karomo gi yuora moro ero be momiya siling piero abich Ah. ema koro akawogo bela acho nariwgo muoka gi nyithinda koro uchiemo aket ewi mesa Eh, koro nyakwara moga jwang' magi e chik apar ma koro tayo ji ndalo ma ji oyieng' awinji ma matiende ni ka piny ochiek wach chik namba achiel wacho ni chiwo nyaka idh malo e kanisa awinji e ndalo ma piny ochiek ichalo ng'ama dwoko kama ogole Eh, ang'e ni jo sani kwe ka gigole silinge moloyo kena ndalo gine to sechegi onego bed ni koro chiemo nitie kech mogo mani rundo koro in go oganda be inyalo betgo koro dwaro ni kane igologa siling to koro tem ibote abich awinji kata par igeni nyasaye koth wuon chiemo Eh, ineno. en mokelo chiemo ero Eh, ka nyasaye ogwedhi piny ma- ma piny ochiek kaka kindeni to onego bed ni itero chiwo e kanisa Ny- mondo nyasaye kendo chak ogwedh piny obi ochiek chiwo nyaka idh malo e kanisa mondo juogi Nyasaye ogwedh juogi mege luo matiyo kudu mm. mondo piny odhi maber. Chik namba re nyakwara moga jwang'o bende tayi kinde ma piny ochiek wacho ni mikano nyaka bed mang'eny moloyo miteri chiro. Ing'e ni sani alot ok cham imie. Alot, alot ichamo wi rach sani. Sani be kidhi chiro ka ng'ama otero alot, eh. obet ninda ninda. Jodak mana ka ngege, komena eh, koni. Ineno ka kuonde micham, awinjo ni kuonde moko nitie mochiek mag or koro duogo piero ariyo gabich. ero owuok i mia gapar anenogi boduogi piero ariyo gabich ero wich wil kod kaka chien nyochal e ting'e ni sani gisechako tero cham e chiro nyaka ma pok otwo ilokogo gige kado ero sani kidhi i pinje mo- mochiek akia ni gibed ne giteroga 10 pasent i chach pinje moko ing'e ni koro nitie mochiek kabisa Ema ng'ati na ko orenjo mana ogunda ari e chiro. Kendo inyalo kokono mera chamo lucha. ah, okoteri kanisa to okoteri. Walwar ye kodgi chik namba dek. Ero. Ma bende tai nyakwara moga jwanga neno ki mori odi kanyo pinyo chiek. Ingene ingene sani ta kuono ke gejen. Kuone wita wita. Owe gwene gwene. Gweno no te moyieng ma gweno ok nyal chamo kuon. Gweno songere na kuon.
Gweno ok cham kuon kata bando go jonyo gweno. gweno dwaro arega ah gweno chamo biye chenga odwaro chenga eh, gweno dwaro chenga gweno be koro idhi ngima odwaro chenga rega to pala bi ng'eno romo dendgi eh, mok ng'eni sani koro gweno no inyalo kaloki gir kado eh. koro chik namba adek wacho ni kik ikik chiemo kidhi wuoth mm. mabor bandu manumu bando mobok mapera dengu rabuon dhiang' bonyuol kanya dila ing'eni diere mogada nitie dhok nyuol mm. ing'e ni sani thoth ji Mm. gache kiidho ing'e ni piny k- gi- gi- gache gi kido e ming'ego ko ka piny ochiek Mm. E, koro idwaro ni ok ikik chiemo Mm. E, ma kibet but mama man kod nyathi to in mana in mana chonjo chonjo nikech nyathino nyalo ng'ok kuomi a chik namba ang'wen nyakwara moga jwang' ma bende tayi kinde ma piny ochiek wacho nyaka ikuncho Mm. ing'e ni ndalo kech wanyalo wacho ni koro pesa mirundogo Ero. koro sani to korund mm. pesa monorundogo ka ber ka koro losego Chon. chone moro mm. e, ing'e ni miye mang'eny sani ji losre mani tok dala mm. e, otieno otiene mag losre e tok dala mm. koro iyudo ni O- o- oko ni ti gikomo ng'ato komo oko i dala mana ka cham penjo to mera che pidho maua moko Eh, ah, inyalo idala geno to bwana in ichako ikomo ma kipuro to puothi ni komo chon manade Eh, ng'eni ging'eny kanyo koro kwer kwer kwer okan ga mani to kod nyithindo ng'ega kata jomadongo Eh. jomadongo to ng'eni dhi gotieno ni kigo kona matin kawo jembe Eh, ikawo jembe Eh. laini ma kocha cha ma jomadongo ma koni nikech ing'eni tiji geri puothegi Awinji. ka ng'ato oyudi nyalo bari ng'wech Eh. koro chik dwaro nyakwar ramogi ni kinde ma piny ochiek koro ibendi betie gi cho Mm. Eh, wek bet ni koro nin ka piny ochiek pesa ma nirundogo ka koro romi loso cho kaka imiyo luor madonjo mi luor nyaka mawuok mawuok miye kamodonje Eh, mano- nikech samodonjo tirwake sama owuok En- wiye bende kama odhi donje Eh, en wendo ni kowe maber walwar kod nyikwa ramogi chik namba abich awinji ma bende tayo gi ndalo ma piny ochie kaka kindeni Mhm. ma wacho ni nyaka umak simbe jokapango Mhm. Eh, ing'e ni jo dala gi ndalo ma piny ochiek ero simb jokapango ok gidichgo Aha. iwinjo iwinjo ka sa- sama sim ywak Eh, si- si- kendo sim nyalo ywak seche mang'eny ahinya nikwa moloyo deye mm. nitie deye ma ndalo ma ndalo sani kini kor gweng' ka, ka juogi nye wuotho koda ero tayudo ka gionge sim e ng'utgi ing'e ni deye gi- gin ga gi sim moro e ng'ute ero tisoye osoyo iye kucha. poch moro kanyo Eh, ta- to juogo wuotho koda piny ramogo ajwang' Ero. tayudo ka deye gionge simbe e ng'utgi Mhm. to wayudo ni ah en na pinye mochiek Mm. to gi- simbe joka pango nyaka giher joka pango kaka gihero giga ndalo kech Mm. ik- giher gi kita ndalo yieng'o giwe luoro in ka dayo iringi kelo ne sim ka, chi- ka ndalo kech inwang'o ka nyakwaro tero ni dayo sim ka simo sim ywak dichiel Mm. to nyakwaro ringo kode dani omwonyogo sim ka miyago nyathina miyago nyathina dwa yudi e skar to sani komwonyo koro go sim Mm. an jo, jo nairobi go be chando ji ma sani koro ging'en bando chiel Eh, sani koro en bando go koro komul ging'en oganda chiel Eh, ah, sani ni- koro sim ng'eny be tinde simbe michajo tin mede dawe ging'eni sani ko kanigi akana Ero. gini sanduk nochajigi ka kech owuok sani giliengi sanduk walwar gi nyikwa ramogi Ero. e chik namba auchiel Aha. ma bende tayou ndalo ma piny ochiek mawacho ni nyaka uchul gope Mm. Eh, ing'e ni ndalo ma piny ochiek kama koro ber ka ng'ato chule gope Iri- nikech koro en gima lang iri iri iri iri ichule gope moko mancho dig weche mag puodho ka. Eh, to ing'e ni nyikwa ramo chon ing'e ni ne ng'ato kong'e ni piny dhi chiek aka ne piny dhi chiekni Aha. to yang'o mana dhi yang' awinji to nyithindo idhi wi wi yien Mm. koro go nanu miyo miyo miyo miyo to Nyaka dakaringo korenge, miyo nyaka miyo, miyo korenge nyaka korenge Eh, dhok machon ting'e ni nyakorenge ne nomiyo kawuono yeng dalawa kawuono an mwayengo ang'e ni kiwacho ni miyo miyo nyaka iyudo ka korenge ji yworo gi bel Mm. to sani ting'e ni kitimo yworo gi mano bando sani bi yang'o ruadhi ma bigoga no miyo miyo o O- ni piny ochiek icha- idhi luwo ni joma nochamo dhera mi- chula uru koro Ero. Eh, dine- dine lweny mane pok kendo ineno kiny gi diere yiengo kama ah ringo ne ng'eny e gweng' E to to- kara ringo kane olal kwere mane Ah. chamo diere yiengo Ah, to ing'e ni sani ing'e ni sani bende tho ng'eny Ero. sani tho ng'eny ma kiyang'o ndalo kech ni ibro miyi ti iuso dhok adek Eh. ni ji mia achiel Eh. ing'e ni ji piero abiriyo miyudo ka ngima inyalo ywago dheri ma ninego diere Dhiang' diere achiel odhi, yiengo dhiang' achiel odhi koro nyikwa ramogi ajwang' chik ramogi dwaro ni ndalo ma piny ji oyieng' kama koro iloso nyingi awinji gopi mane in go ichulo walwar kodgi i chik namba abiriyo ma bende tayi nyakwa ramogi ajwang' ndalo ma piny ochiek mawacho ni ka watni obiro kisuma nyaka ikowe maber awinji ing'e ni ma koro e ndalo ma dhano limre koro kobiro kisuma ikowe maber to jo- sama odipoko gwedhi mana erokamano no odipoko gwedhi go malach e kop tikowe akowa to si- si- wang'e to ramogo yie ni nyalo siemo Ah. ibiro ga uru kata ndalo doyo ok ndalo ma piny ochiek kore ka uchopo ka eka ung'e ni wede ni gati e to jomikowogo be Ero. nyaka ging'e ni ogunia mokowigo nyaka idwoki gi gimoro ok ni kodhi kapango to siko E- e sani ing'e ni kidonji gache madhi ka- kapango buti gin agina ogunde ogunde ogunde ogunde mag cham to yudo ka mine man kaluo be ah, to kar ogunde mwakoga gi Eh. ok odwoko Igendi nga- nga- jo kwera mogi masani to kia Eh. owacho ni to owacho ni to gunia kabro nyiewni ok wach ka no gunia cha midwok Ah, ah. ogunia cha Ero. ibendi tiele skar titiele leso ikikogo iye kidwok kidwoke kidwoke dala e mondo kidu chieng' moro nokowi ino kode. kitang' ka miyo nyalo dhi golo agolo gunde manyien Mm. ong'eno guneno dhi duogo kod gimoro Mm. Ap- ap- kanyo nyikwara mogajwang' owinjo maler kabisa walwar kode gi chik namba aboro nyikwara mogajwang' ma bende tayi ndalo ma piny ng'eni sechegi juogi nyisa nawuoyo kode to moko ninda ninda To ndalo kech ting'eni gichiko ito kinja pok owuoyo gi jakomenya ne warite Ya warite. Wanyai kom ka. sani ng'eno osechamo kuon go bambo Oninda ninda. Gasusa. Gasusa koro ninda ninda. Koro ne kwara mogi juogi temo ga nyisi. Eh? Ni yaye ichiew. Mm. Mondi winji gigi nikech gigi niga kodi kita ndalo yieng'o. Erokamano. Chik namba boro wacho ni nyaki chope liete. Ji nyaka ywag machal gi ndalo yieng'o. Diere yieng'o. Eh, sani sani ing'e ni kata kidhi kidhi liel Ero. ji okelre akela to kidwa ng'e rachgi Ero. tikelni kuon kuon bel Aha. mano gi kuon ji mula mula sani kidhi liel okinja ing'e ni yudo ni thoth joma nie liel Mm, gin osiepe mm. to kod jo kod eh, jokapang gi joka pango gi wede mo- mo- mochuno mana nyaka chop nyaka chop to anyuola wuon A- anyuola to wacho da an nyasekalo bachung'ie an nyakalo bachung'ie ko kata nyachopo kanyo sama nyokele Eh. koro ukowe akowa to ka ndalo kech Ero. um- unyalo biro kanyo ding'wen Ah. Eh, to bet ga kanyo mo- mokalo no nyathi mano to e nyari maduong' Ero. to liende ni chal nadi ing'e ni wabro wabro chopo Agwale ching'e ni bando moro aketo gora achiel moro kanyo udhi ulos ulos go iw an adhi liel koni. Mm. Ah, ing'eni ka giyieng' dong' nyocha iwinjo ka mugogo moro wacho ni onge gonyo. Eh. Bege dhawo, wachiemo ga kata onge, ing'eni piny ber, mano ing'eni- Owe pimo Owe wiwa.
pimo wiwa. Mano ing'eni piny, odhawo ga kuwa rego. Kendo iyudo ka gin ji apar, Eh. giruwogo wachno ka gia rego, moro oting'o bampe. Eh. Sani ing'eni omena be kuoth. Eh. Omena giwinjo ka wacho, an gigi kendo tama, moko ga nitie laka. Walwar kode gi chik namba ochiko nyakwara Mogajwang' ma bet ayi ndalo ma piny ochiek mowacho ni migogo kotimo limbe Mm. nyaka kowe gi cham. Mm. Eh, Ka ing'e ni odwa pogre gaboro cha matin Awinjo. nikech ma to migogo. Ing'e ni seche gi ma koro wagog ni dhi thuchegi. Mhm. Kowa kucha owuo koduogo owuoro kaka piny wachiek. Mm. Mm, Piny wachak obende ochiek. osu- obende kodok thurgi osungo thurgi Eh, ting'e ni wagogni mani dho nam Mm. gin ne giwuok ga gi rech Ah. to ka koro dok thurgi Mm. tikowe gi rabuon to koro kaka piny och- sani ting'e ni piny ochiek kamoro to amora mowuok e piny rabolo Mm. to rabolo monya kulier E to sani koro piny ochiek kamoro amora ma be kodok gi cham to ji rangi aranga koro mgogo kobiro ero kotimo limbe nyaka kowe gi cham Mm. to gweno koro nyaka medie nikech ing'e ni gweno ema nyalo bet ni onge kuma odhiye awinji to cham to nitie koro waluor gi nyakwar ramogi ichik namba apar ma kojuogi lorogo chike gi got ramogi ma wacho ni ka in gi pesa nyaka irund Eh, ing'e ni nyakwar ramogi ajwang' gin joma wigi wilga emomiyo juogi ne wachoga ni "Iwi- iwil ka njiri nadi achama yieng' nonego suna Eh, ing'e ni sani gor siling piero ariyo to kar mondo ma- piero ariyono kar mondo ng'ato odwar ta aluf gi mia ariyo Mm. mondo o- orundgo ogunia oket piny oket piny kata ous ruadhe ou- orundgo ogunde kata mana piero abich oye piny Higa- bang'e dweche moko aboro Eru. yo mitero gigi chiro be ok nyal chopo dweche aboro bang' dweche ariyo eru gigi orumo Ino kido ka sani ng'ato dwa tielo atiela mogo ka endi wachama yieng' ni onego suna ma bopona ka yier yiere mna kaga kaga- kamar eh, kalta. Eh, neno ka joma chon ng'ato ne nyalo puro to kosepuro Eh. obro rundo chambe gi jamni Mm. imeneno ka joma chon ng'ato ne nigi dhok mang'eny ndalo yieng'o to rundo Onyiewo bel oduma girigo piero ariyo gor giri sani awinjo nogoro mana siling' apar gabich kuonde moko. Eh, Jadhoot oramo ni miya miya kata apar gabich nyathi dhako wadwa an bende tinde iya mochanda kaka Ero. ok kacham alod bo biro chanda akawogo wiu moro aneno ka. Ero. Inya- Yaja chanda kan gi alsas. Eh, moko ing'e ni giwek ta gi siling' apar. Koro chikre mogi dwaro ni ka in gi pesa nyaka irund. Bibed gi cham mang'eny koro ndalo kech. Ai. in sirikal to ka koro nikwa ramogi ajwang' machon ndalo Eh. kechi sani koro dere mane igoyo Mm. Eh, sani ta- sani to ok nyal keti deri iketo go guni e ot Ero. kide ye dero oko ting' dero te mano giting'o be giringo go Tinde yawon tie- giting'o nyaka dero gidhi yawon tie ma- ma kata obed mna dech- der- dero kupongo ga go igoke bo inyalo chiewo gokinyi bi wiwil kama ne chunge dero kite miyudo kanyo iwe ni kanyo itedoga koro bando oketi e ot konyi kwa ramogi ajwang' ageno ni piny ochiek umor Mm. to yie umaki chike ramogi ajwang' gi mondo piny luo odhi maber kaka kinde machon mana kamano jawinyana mano kinja makambo kod chik apar matayo ji ndalo ma piny ochiek dhano wiye wil mar atari kendo akoni kinyalo nono mbele ahinya sama koro yiengo nitieni riri kod ogundini moko adek isoyi kona kanyo dipok okonyi kinde ma kech osieko